a wu lo ta xipulani yi ku ta ta ta tsema yi na na na magume la ndzhaku sweswo i timhaka to a ku na tissue hala se ni koke matino yi xindzulela leyi ni vona hi va four a hi dzike swo tala ni na ku mi byela nyana xitori xin'wana xi nga tshama xi humelela lexi nga fesa ma twisisa ni ri na ni ri na i huvo i ri yini ka i ri yini. Venda u ngo venda ni u vona ku ni ri lava ku na xi ku na xi na xitichi lexi xa le ritlhelweni la fence wa twisisa ende Venda loyi a khome cold drink wa twisisa se cold drink leyi a ni nyika mina a ku machelo loko a ku machelo ni ni ku a pfula me ni ta chela wa ta ni landzela siku leriya a ni a ni mhani exitichi Venda na a ku machelo se ni ku pfula me ni ta chela. eya va ta sungula ra ntlhanu mali ya ku tlanga ra leyi eyi ni twa ni na na yini na xitimela xi ze xi birika mhaka ku me ni mpfula ni te ni ta chayela xi birika xitimele a ni tivi ku la xi birikela yini kumbe a xi a ni twisisi a xi yimele mina or njhani mara mina ni.

siku ra ku ri ba blind mm. mm. wa ta a ni wu xaviseni ndla leswi u xavisa xavisa mapoto wa twisisa mm. ya ku ri loko ni fika le brink le ni ta le ka magoro loko ni fika le ka magoro a ni suka na nyuku lowo le brink vanhu va twa nga ri no lela mpfula nyana so wa ta ku ri loko ni hi ri nga ri bale so loko ni hindza a mandlaveni a ni mm.

I swi a tshike swo tala ni ya mi tsundzeka siku rin'wani ku u le tlhelo la fence leyi ku na ku na ku na mudala wun'wana makhelwani wa mina se madalela la a endla xitulu lexa xo swekiwa hi mati xi xi byabya ku fana na mukapu mina swin'wana ni tshama tiko rin'wana. tiko leri ra ha sungula ra ha ku sungula ku humanyana rona tiko leri na rivala nyana kombela ku kheriwa bebe a mfo wena swi tivile wena loko ta laha ka hina u tele hi xin'wana mfo timbilu ntsena dibe a ni ma swi tivi ni swi tivani or swi kakuli Oh, isuka kule ne. Mm. Mm. From Johannesburg to Tirilo first. Yeah, first. Ale, bakutiva le laha njhulu kwako matiko kwako. Hayi. Ni dile ka ngula a ndzi sanu byela swo le dya kopela le tina te. Eh. Dyi twe ku khengula hayi dyo dya ti le gadeni dyi dyi thantelela. Mm. Mm. Se kana nani nani man. Eh.

wa demasi leri mademasi a ma ngo suka tikhurinyingo ku lo ndleka yini yo tlove moko a na ku mini vo kahle bot wa solo dlaya muti a swi vona joko swi vona joko xexo hambi joko hambi hambi plate xexo ku titisa hambi yini ti vonini wena ka

vo hala phapiwa hamba ni yini ku na matiko man'wana a ni ma oh kwala Chicago eh ma ka ma khama ma kwala matiko lama ya wala la fensa eh ama ama tina la we anju eh ama ai na mina nthono ku karhi lwa a ni rivala na rivala nyana ama ti a u ti timovha u ta xikepe u transferiwa u ta le no tisisi u zo ta ta fika kwala oh mara a ni nga hlamali boy mara wo sokusele

kambe na mo swipe kunene ma swipe na guruza la nga roko u nga ri mm, hi wona mi ni rhandza ngopfu ku tshama xitulu xi te i wa tita ya ku na loko eh, a na ro eh, so, loko lewa ya mina ni ndlela ku ri ni ta kota ku dyondzisa nyana

Wo bulela ka ka se yi ka jaha mhaka kona ka. Oh, mhaka kona. Tshama hansi ka. Mhaka kona. Ya. Eh, ho pimela pe munhu lowo xava. Mo mo pimela. Mali ta. Yes, yes. Ante mali ta yi kuma njhani? Yes.